Nilqagħlkom għall-24 programm podcast tagħna MPL Bużu Premier. Din id-darba għandi dubju nispiċċawx. Għax għandna wisq x'ngħidu, wisq. Bla sekk insertajna tlieta li ma neqfux nitkellmu. Hemm jiena. Fil-fatt eh, taf kif jażduni lili lejn li ma kamera rrid inħares. Le l-baxxa, iktar waħda baxxa, għax dik tiġi fuqi. Imbagħad hawn Martin il-meme, kulħadd jafu, tan-Naxxar, miskin mal-Milan ukoll, imma insomma, biex iġajni dej żgur. U ħdejja għandi wieħed ukoll ma jaqafx Julian Holland. Niftakru snin ilu konna flimkien, nagħmlu programmi flimkien, dejjem nistieden fuq programmi oħra. Fuq il-futbol kien plejer tal-futbol. Tajjeb, kont tat Marfurjana, Kumitat. Kont tejnu koll il-naxxar, għara head coach. Head coach, nursery tan-naxxar. Pero f'daqqa waħda għamel bħali, il-futbol qataw. Sparixxa.
Sparixxa.
Jiena reġaw għalija dis-sena, Dħalt u arġajt vera qed nieħu gost u ta' ġiet tieħu gost tarġa' tidħol għax inbidel għal kollox. Sistemi differenti. Allura jogħġbok. U eh, Julian ukoll ċempiltlu għal grazzi wkoll għal producer tagħna Simon Abela li għalli eh, għarassib xil Julian jiġi. Ah, Ringrazzja. U ċempilt lek u ġejt mill-ewwel qed tinġi żgur. Għetti, pero jien maqtuħ, dak tinkwitax. Nitkellmu fuq li qed naraw fuq li tisma u li niddiskutu aħna. Barrek illum rridu ngħidu li ehm, għettilkom biex tibdew tiktbu fuq il-WhatsApp tiegħi jew titfgħu il-leħen tagħkom u CEO għal Anabela ehm, bħal dejjem iwġibkom. Kollha jaqrahom nibgħathomlu, jaqrahom, iwieġibhom u jibgħathomli. Kollox iwieġeb. U dik hija xi ħaġa sabiħa li jisma' leħinkom. Mela, ħa nibdew, għandi l-ewwel tlieta Ħaġa nilqakom, nista' aħna nitkellmu hawnhekk Ġulju. Nerġa' nirringrazzjak mela. Tlieta.
L-ewwel tliet
voice clips. Voice, ħanara. Bużu, ħanajdlek Bużu. Jaħa pjaċir rajda l-advertisement tiegħek. Ma jien ħankellmek għax ma nafx naqra u nikteb. U ħadd in-numru, isma' jien ma ħażżabbar. U nvolut 15 ġifieri sewwa. Jiena nixtieq ngħaddi kumment. L-MPL u l-MRA jridu jeqirdu għan-nies il-ground, għan-nies fil-ground. Pereżempju nieħdu minn aħna, disgħa ta' billejl, dejjem hekk, is-seba' fost il-ġimgħa. Kif tridhom jitilgħu n-nies? Għandhom isibu ħinijiet adattati u. Għaliex għalfejn noqogħdu billejl u mbagħad nies ma jiġux? Tkun ħadra bil-ħamrun laqqas tindan hemm, tista' timmaġina ruħek? Kien dak il-maltempo hekk, ma nafx kif jistgħu jirranġawhom l-affarijiet naqum. Grazzi u proset tal-programm. Jiena jkun taf min jiġi fieri nistantik anke n-numru tal-ID card. Jiena biex kont taf kollu. Jiena involut fit-tim. u għedt mill-kit maniġer. Imma dawn il-ħnijiet tal-biża. Insomma, nistgħu nirranġaw. Għadlek min jien biex jiġifieri taħsebx. Nħobb pjaċir bil-programm tiegħek. Imma jekk ma semmen jiġifieri bħala kit maniġer biex ma naqalgħux problemi aħna diġà m'għandniex għajnuna mir-referee. Iktar ma jkollix. Thank you u proset tal-programm. It-tieni waħda.
Ma biex tkun taf eżatt, jiena Galalli jgħiduli. Galalli.
Tafu? Ħaż-Żabbar.
Kien kowx magħna li jkun fuq it-television. Qed tifhem. Imma għalhekk għadlek jekk ma semgħex ma nqalgħux iżjed paroli.

Dawn interessanti. Dawn huma veritajiet. Ekku. Aħna maħniex nies li qegħdin hawn eh, biex noqogħdu naħbu il-veritajiet. Il-futbol huwa tagħhom, eh? Il-futbol huwa ta' daw in-nies. Dawn huma n-nies li jagħmlu l-futbol.
Daw ħarsu anzi dan huwa bniedem, mara manager involut ma jitħallas. Osservazzjoni tajba, eh, li qal fuq it-tinda. Eh, żgur. Għax ilha hekk, jiġifieri spunt tajjeb li jista' jista' ssir xi Alan, Alan.
Skużani. Ehm, li huwa eh, CEO tal-MPL, wieġbu. Għal matul il-ġimgħa midweeks, il-logħob bilfors jibda mis-sitta 'l quddiem. Xi dik li bilfors. Konġestjoni ta' fixtures allura. Għax ikun fil-disa ta' flaxija, x'illum qed jintlagħbu ħafna, hawn konġestjoni ta' fixtures immensa. Ekku.
Tifhem?
Ismani buz, xi waħbek malaj. Jien ma konna ma' Ħaż-Żebbux kelli satax, First Division, konna nagħmlu l-ewwel logħba nilagħbuha fit-tmienja u nofs ta' filgħodu.
Kien ikun is-sibtu l-ħadd? Imma tal-lik jew? Tal-lik, tal-lik, fit-8 u nofsa fil-ħodu. Ġifieri things might change or never change, issa fil-għaxija. Miners ukoll jien meta kont f'kumitat fid-disa ta' fil-għaxija ta' qali. Ma tarax ruħu bir-raġun hu. ġranet bħallu. Ma naħseb naħseb li jgħalli nista kompli li tixtieq dejjem u imma mhux kollox possibbli hu. Da qed jgħidu kollha lan eh, minħabba nuqqas ta' stadiums, hija verità, isiru żewġ logħbiet back to back. Imnalla kellna l-Victor Tedesco Stadium disponibbli waqt li National Stadium ma kienx disponibbli għax dis-sena kellna problema National Stadium ma kienx disponibbli għax xejn. Għamel maltemp, eh? Għamel ċira. Għamel maltemp.
Ġon ħanajt xi ħaġa x'm'għandix paċenzja hi. Importa? Ejja, ejja. Forsi ħanajt xi ħaġa li ma kienitx tagħmel sens. Biss ħanajda xorta. Xi 1990 hekk jien kont fil-Kumitat Segretarju, right? ma' Aleħ Fillu Anthony Gregson. U dak kien hemm Premier League Committee. U ma setax imuru għalli mur inti. U mort il-ħal ġdid, il-ground tal-ħibs, għalli jaħfirlu kien hemm Mr. Bezzina, Mr. Tedesco, fost l-oħrajn. U jien niftakar għattilhom ismaw, għax kien hemm ovvjament il-menti, gergiri, il-ment ġustifikat tan nuqqas ta' gate money jew l-possibilità li clubs jieħdu ktar gate money, sandek suġġett sħiħ fuq timraħ. U jien kont għedtilhom għax ma nipprovawx nagħmlu futbol liga, niftakar. U qaluli isma' din għedtilhom mhux qed ngħid li possibbli, imma għedtilhom hemm ir-raġel t'oħti Andy Weevil. Jekk nikkommissjonah biex jagħmel studju, għax faċli tgħid ħa nagħmel futbol liga. U kont issuġġerejt jien, fost affarijiet oħra, dak iż-żmien, li futbol stadiums hawn Malta jinbnew ħamsa jew sitta fir-reġuni. Tajjeb. Li jasgħu bejn 3,000 u 5,000 suq. Dak imbagħad wara analiżi wieħed jistabilix. U f'kull stadium ikun hemm anki sports ieħor. Biex inti tieħu l-futbol għand in-nies, biex tieħu l-isports kollu għand in-nies. X'taqsar, Eddy, x'taħseb? Ifhimni, qiegħda ssir. L-MPL se jibnu stadium. Hemm bżonn. L-MFA ukoll.
U se jibnuhom żgħar.

Nibdew li l-MPL għandha bżonn stadium, ħalli ma toqgħodx iddawwar mal-fixture, dik hija prijorità assoluta fl-opinjoni tiegħi. Ħalli anke hi tibna, tibdih from scratch u tagħmel l-affarijiet, ovvjament l-MPL għandha kumitat tajjeb ħafna u innovattiv, jiġifieri jekk ħa tagħmel ground from scratch ħa tagħmlu. skont bl-affarijiet moderni kollha. Jien imma issa bdiet nirrefletti fejn bnew dak il- Mhux il-kwantità tnara jien kont. Ta' qari. Dik il-biċċa xogħol ta' qari, biċċa xogħol sabiħa. Nefqu miljuni xi erba' miljuni.
Dik tad-National Training Centre. Tad-National Training Centre. Però l-MFA. Naħseb aħjar b'erba' miljuni L-MFA m'għandhiex prerogattiva ta' prerogattiva ta' 4 miljuni u nofs sabiħ. Ma nistax nirrispondi għax l-oġġettiv. State of the art. L-objective, jekk inti ħa tibni ground il-liga u l-ġdid, MPL, MPL. Ir-raġuni hija mħabba konġestjoni. Ma nafx, tkun hemm oġġettiv ċar. Jien li huwa dak il-ħolma tiegħek ta' Yes, yes.
Ta' ra, ta' ġi. Hija, hekk kont qed ngħid. Hija ħolma li ġiet li Joseph Muscat. Pari passu ma dak li qed ngħid jien. Pari passu jiena kont qed tieħu l-futbol imma mhux biss għax ikun hemm anki sport ieħor. Tajjeb ikun hemm ġimnejżja li jistgħu jmorru r-residenti tar-raħal b'xejn, illum ngħidu b'xejn. Qed tifhimni? Fejn ikollok conglomeration ta' nies almenu f'reġjun li biex jaraw logħba futbol m'għandhomx xejn iforru ħar t'għajxien. Qed tifhimni? Biex forsi żżid l-attendenza u biex forsi żżid La ftit ta' dawk in-nies biex jaraw il-futbol. Nerġa' ngħidlek formjola hi tanalizza l-oġġettiv x'irid ikun. Issa fuq il-Furjana u l-ground tal-Furjana u etc. U l-liġi li ħarġet tal-commercialization of ħarġet edha in vigore l-Furjana almenu Il-liġi din li ħarġet hi. U l-Furjana ġifieri issa ġie assenjat lilhom it-titlu. Hekk qed nuża l-kelma. Tajba, issa. Imma Ara jgħidlek John, l-iskop ta' kull klabb hija li biex ikollhom kommerċjalizzazzjoni biex jaqalgħu daqshekk flus minn dan x'ismu. Biex hekk jonfqu ġiex miljuni fis-sena jew miljun u nofs, Furjana ma nafx kemm jonfqu l-Ħamrun jgħidu jonfqu ma nafx kemm ukoll. Biex minn dak ikollhom intrajtu ta' dak il-miljuni. Jien m'inix konvint li di. Però Claudio Greka hawnhekk minn ta' sidintu għalli xi ħaġa differenti. Qal jien ma rridx li nibnu ground li tina art, nibnu ground u nagħmluh shopping center, ma rridx. Għal jiena rrid nibni ground fej fih ikun hemm, fej titrenja ġinnastika, fej titrenja. U jitrenjaw diversi. Sportiva, ikun sports complex. Għalek għatlek jew. Mux imbiju il-ħwejjeġ. Neċessarjament biss, jek bieħ il-ħwejjeġ ħad ġenera l-flus l-klab. Il-Polonia, ek għedin, il-ground sal-Polonia kolla, jek sajd minnom kolla. Għalek kommerċalizzazzjoni, sa ma nafx il-liġi. Jgħet jgħajt memieħ, Mario, right? li ovvjament l-oġġettiv hemm il-pjan kien differenti, Claudio qal dik l-idea, ovvjament kien forsi jkollu anki jbiddel dik l-idea, u ssir mix, issir mix. Imma l-aċċenn qawwi kif jingħad għal dal-grounds huwa fuq dixxiplini sportivi kollha. Għax fl-iskola naħseb sal-lum għadhom jagħmlu sija pi, jew ma nafx. Jekk jagħmlu pi.
Jiġifieri jiena kont qed nara jien naf. Bl-istess pi nollu jdejna. Ħaż-żebbuġ, ħaż-żebbuġ siġġiewi ħal qormi, ħaż-żebbuġ siġġiewi ħal qormi, ir-Rabat viċin ukoll, hemm din l-attività. Bir-żebbuġa, ħaż-żabbar, il-Gudja f'gura, you know? Jiena. Imma.
Li kont se nsemmi fuq li għadt int tar-reġjuni, jien għandi ġo moħħi eżempju. Irranġa tax.
Minn dejjem. Kompli, kompli.
Stajt dan. Il-format.
Il-format tal-lik Malti.
Ta' Goldfinger. Ta' ta' Goldfinger, bid-deb.
Unker fex fih. Jina, jina, jina nemmen l-lik, dejjem menejt, l-lik Malti għandu jkun based fuq maximum ta' 20 teams. Ġifiri, jow 24 li jqasmu 12 u 12. Minn hemm l-isfel, Jiena nemmen li għandu jkun regional. Inti jekk issegwi l-Lig t'Għawdex għandek, għax huwa iktar reġjonali, jekk xi darba tmur għandek iktar pika lokali għax qed jilagħbu għal Gozetin League. Ġifieri jiena nemmen li jekk fid-diviżjoni inferjuri waqt li inti għandek l-24 tim hemm fuq jikkompetu bejniethom Fuq erba' leagues, leagues tan-Nord, league ta' ikollok iktar derbys. Għax il-League Għawdxi jien għext ħdax-il sena hemmhekk. Inti għext tista' titkellem. Hux hemm iktar passjoni. Hemmhekk hemm passjoni parrokkjali għadhom. Għalhekk qed insemmi r-regionals u dik tagħmel sens li qed isemmi. It-tazza parrokkjali għad hemm hekk. Imma jekk tinnota. Imma dik li ttella' n-nies b'hust. Min jieħu l-league?
7,000 jieħu ta'. Ħiles, eh.
Imma nsi għal-flus, titkellimx fuq flus, għanna fuq attendenti għat nitkellmu. Għaxar titkellem miljoni. Mija fuq iktar u iktar. Il-ħamrun ħadu. Il-flus li għat joħorġu mux jirriflettu eh, il- Mara ċi marufin u ma affluenti. Eh, għaxum bat jaffu jfadlu.
Affluenti, zgur. Pero il-regional idea f'divizjonijiet inferjuri kapaċi taħdem, għal għandek il-champions tas-South, il-champions tal-Kottonera, Jilagħbu bi, u mbagħad min ikun l-aqwa bejn iċ-champions ta' Għawdex champion, jidħlu mat-top 24 teams. Iktar kemm tipprova. Infatti issa daħlu Victoria Hospes. Ejja, imma jien.
Imma xorta xorta. Jien għalija għandhom jikkompetu bejniethom it-timijiet Għawdxin biex jidħlu fit-top 24, però dik idea tal. Mhix idea ħażina, hemm ukoll hemm ukoll. Però hu diffiċli.
Ta' Kerċem, ta' Kerċem mixjin tajjeb ħafna, anka finanzjarjament. Għawdex, għawdex il-futbol. Li għandhom jorganizzaw it-tours mhm. ta' Kerċem Tours. Jamlu ħafna ferma.
Net idejn. 40 sena jamlu tours minn tal-enqa. Nisa donnom deħli nixjet il-flus. Il-kunċet buz, il-kunċet parrokja li semmejt int huwa waħda mir-raġunijiet li tella nis il-ground. Li Malta qed jispiċċa. Hemm ħafna fajt, però nemmen li għawdex baqa' iktar enclosed qisu, fhimt? Allura n-nies ikun hemm dik il-pika bejniethom li titla' ground. Jien naħseb Malta għadhom jiġbru flus min-nies iktar għall-festi milli għall-futbol. Ma ħsibx li kullum kien imma. Mhux l-istess.
Il-festi jħobbuhom. Le, jien naħseb li jien kont nilgħab ma' Ħaż-Żebbuġ, naħseb Ħaż-Żebbuġ forsi huwa l-każ, għalmenu dak iż-żmien kien il-każ, għax taf il-plejers oħrajn jgħidulek madonna u hekk għall-festa aħna. Tifhem ma jiġbrux. Tradizzjoni, hi, ma tistax tbiddel it-tradizzjoni. Bħal m'għandek il-Boston era aerja regatta, tidħol regatta, sliem aerja jidħol water polo. Isma' ġol. Ma tradizzjonijiet Maltin ukoll. Ma wasalx biex ngħidha din, ma jiena wara ħafna snin involut, ili konvint għal ħafna snin, li fl-isports inkluż futbol hemm ċerta limitu fejn nistgħu nilħqu. Allura jiena rrassenjajt ruħi kont anki bil-mod il-mod meta kont fil-kumitat. Ngħid is-sena m'għandix ċans għalik, nirrassenja ruħi. Tifhem? U pragmatiku ħafna. Jiġifieri jien qed ngħid, le le le, ma le jien qed ngħid. Bħalissa Malti ċittadin jien naf observer mhux fis-sens nosserva. Mhm. Jien naf riflessjonijiet tiegħi issa, reflections of my life before I pass away. Li sports education. Jiġifieri jekk toqgħod tara l-futbol kemm il-problemi kollha u kemm għamel ġid, kemm għamel ġid. coaches, ħbiberiji, challenges. Illum clubs għandhom jinnaf analyst għandhom psychotherapist għandhom psycho. Ġuri għara futbol mill-lat ekonomu kien ħoloq ġit. Tajjeb. Ehm, volontorijat, għara kem kien għaw clubs in-naxxar jien kont hemmhekk jien jiġi wieħed nsejt x'ismu jiftaħu, eċċetera. Kemm kien ta' stimulu, kien stimulu, kien stimul u għadu ta' stimulu ħafna affarijiet. Il-medja għandha tibvalorizza l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi. U tajt, eh, il-futbol orajt li nab biex terbaħ it-tazza u dik il-pika. Huma nies, ġunja tirreferu, dak il-nies dak li batlek il-messaġġ, fim. Per eżempju, ħankompli naqra oħra. Alan ukoll qal li f'dinja ideali jkollna logħba tintlagħab fi stadium differenti u kollha fl-istess ħin. Id-dinja ideali. Però dik anke l-Italja nqatgħet. Però madankollu nifhmu l-ilment speċjalment tan-nuqqas ta' tinda. Issa għandi xi affarijiet oħra. Installazzjoni fuq it-tinda.

X'inhu?
Il-ground.
Tinda hemm niżla shower fej. Eh, dejjem jagħmlu t-tinda, dejjem jagħmlu kemm il-darba anke fi żmieni meta kien hemm aħna. Il-ħamru? Dejjem mhux il-ħamru, ah. anke ta' għali. Sewa. U f'daqqa waħda mura. Bologna, Firenze, l-istess ta' ġifieri biex ma' l-Italja x'iktar. L-Italja l-istess sitwazzjoni. Ġifieri mhux aħna biss nixxarbu The Poignant can be part of the fun ukoll, jekk tkun tħobb it-tim, ħa ngħidu hekk, biex nkunu jiena jiena. Imma imma mhux mhux komda għal ċertu Qed nies. tfakkarni jekk nista' ngħidha di, eh? Ġovan. Ġovan. Eh, Ġovan, tgħid, tista' tgħid, tgħid, tgħid, tgħid. Jien supporter kbir tal-Fiorentina. Tajjeb? Miskin. u Viola Club etc u nitilgħu u għamilna ħafna ħbiberiji ma' Barone li miet ma' Antonioli għadu sal-lum ħabib tiegħi ħafna. U tlajt ma' wieħed illum mejjet għalih Firlu Martin. Ġbin kelli 69, 70 u l-istess jew iżgħar minni. U mornu naraw mamma mija l-Fiorentina jelabu away kontra kontra kontra mhux ħan niftakar. Tim fit-Toskana, Pisa għandu jkun. Jew Empoli.
U Empoli, bravu, grazzi Mimmi. U qegħdin wara l-lasta mingħajr tinda. Dak l-ikrah ground fl-Italja. Jien minnhom tibda din l-imbirka xita ġan.
U ħa ngħidlek ikollok imwin ġakit x'għidulek. Panċo naħseb.
Di di di aktar minn tax-xita bħal m'għandek inti issa. U mbagħad jibda jqattar, jidħollok il-ġins. Kollox imxarra. Saqajk imxarbin, u bdejt ngħidlu, għatlura jien ukoll ħanalaq 70 sena x'ġejt nagħmelaw. Ħa toħroġ del osteartrite, l-osteartritis mhux ostea, osteartritis. Alright? L-artrite, ħa ngħidlek, man. U bil-kjassa jkollok bżonn tmur it-toilet.
Tisfa fl-art.
Jiġifieri di krudili li qed tgħid int, ha? Mhux għax l-Italja hekk. Krudili di, għalu każha. Unhuman ħa nibda ngħid. Għandu jkun hemm postijiet.
Le, mela inti mingħajr tinda b'dak il-maltemp jiġifieri. Bħalissa l-aħjar ground li għandna naħseb tal-ħibs.
Fem, tal-ħibs. L-iktar wieħed li joġob, anke s-sentina li ta' I mean, u ma iktar komdi. Jgħid li.
Ilek ma tmur? Le, il-ħibsa ngħidlek. Jiena jiena buż, jiena nsegwi nsegwi ħafna. Jiena buż qiegħed fi grupp ta' ground hopping għax jiena meta nsiefer.
Logħbiet. U qiegħed fi grupp European football, mhux kull anke logħbiet. Jiena mmur l-Italja nara logħba tal-dilettanti, nieħu gost nara biex inqabbel u nara l-affarijiet differenti. Dik pjaċir tiegħi, hija xi ħaġa bħal ma kulħadd jieħu gost meta jisiefer. Dak it-tibli wieħed, ħaj b'użu nispera li kollox sew, kont inservik meta kont head chef ta' 77 Snack Bar sena ilu. Rajt il-post li għamilt int fuq il-mistoqsijiet li nistgħu nsaqsu, jien supporter Furjaniż u ma nfallix logħba, Armar Supporters Club. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm belt u furjana. Normalment meta nilagħbu ta' għali jinħareġ permess biex narmaw qabel il-logħba. Imma għal xi raġuni l-MPL irrifjutat li tħallina narmaw filgħodu. Nagħmlu kull tip ta' sagrifiċċju biex ikun hemm five star atmosphere. Imma tista' l-MPL tgħidilna billi tiftħilna filgħodu ħalli aħna nkunu nistgħu nitilgħu b'van biex nevitaw it-traffiku. Logħob kbir li jattiraw in-nies ma tistax tilagħbhom fost il-ġimgħa u lanqas ġo Hibs Ground, m'hemmx biżżejjed sigurtà, iddur fejn iddur tispiċċa flimkien. MPL għamlet advance kbir meta daħħlet il-football video, you know, bħal-VAR. Imma bir-rispett kollu jew ħa tipprova sena sħiħa jew tipprova xejn. Għax dina għamlu għal ewwel parti, imbagħad. Kwistjoni ta' finanzi mill-li qed jgħidu. Jiena naqbel miegħu ġifieri, għax kienet qed taħdem. Mhux top six, ok, imma terġa' twaqqafha u terġa' tagħmilha top six. U wieġeb qaran fuq din. Mela waħda, il-pulizija jridu jkunu preżenti waqt l-armar u ġejna infurmati mill-Korp li dakinhar fil-logħba filgħodu ma kienx hemm Pulizija available biex jassistu, allura ma setax jifsilhom biex jarmaw. Ta' min jiftakar ukoll li biex nakkomodaw supporters jarmaw qabel, l-MPL tidħol fi spiża addizzjonali u tħallas minn buta kull darba li l-armar isir filgħodu u jinqalgħu l-Pulizija. Tieni, hemm pjanijiet biex l-argoritmu li jintuża biex jitilgħu l-polos jiġi aġġustat u jiddaħħlu kundizzjonijiet speċjali li bi kbeċis ma jaqgħux matul il-ġimgħa. Kienet l-ewwel darba li grawnd nazzjonali kellu ma jintużax għal xahar sħiħ, apparti reseeding tradizzjonali, dan ħoloq inkonvenjent. Nirringrazzjaw lill-Pulizija, Il-Taskforce Malta l-operat kollu tagħna biex l-ebda inċident ma ġie rrappurtat, minkejja li kellna three big matches li attendew għalihom 10,000 persuna. L-atmosfera f'kull logħba kienet eċċellenti u dan grazzi għall-istil uniku ta' tat-Tedesco Ground. Again, dawn huma kollha. TBS, TBS. Huma Tony Bezzina Stadium. Tony Bezzina Stadium, sorry. It-tielet, l-FVS, il-VAR, id-deċiżjoni li ddaħlet il-VAR kienet waħda tajba. Konna konsapevoli mill-bidunet li din l-ewwel sena ma kenniex ir-riżorsi umani u tekniċi biex inkunu nistgħu nkopru l-logħob kollu. Mis-sena d-dieħla qed isiru arranġamenti neċessarji ħalli jiżdiedu riżorsi biex ikun kopert il-kampjonat kollu. Kull meta jkun hemm nar involut f'koreografiji, inkluż f'dak li torganizza l-MPL, irid jinħareġ permess mill-Pulizija. Naħseb nar huwa kontra l-liġi, Bus. Kontra l-liġi tal-pajjiż, naħseb. Jiena jogħġobni, imma naħseb dik hija l-issue. It-Toni Bezzina, Mhuwiex stadium fil-kontroll tal-MPL. U ground tal-ħibs, eżatt. Fil-big matches kollha li ntlabu, eh, Tony Bezzina Stadium l-uniku darba li l-stand ġiet sold out kienet ta' Valletta kontra Floriana sija qabel kick-off. Kienet l-ewwel darba dik. Hemm kwistjoni ta' protokols ta' saħħa u sigurtà li jridu jiġu segwiti. Madankollu aħna dejjem tajna kull permess lil kulħadd biex jorganizza spettaklu li stenn suġġett li jkollu permessi neċessarji. Nissuġġerixxi li kull min ikollu intenzjoni jorganizza dan javża l-administration ċentrali tal-inqas sebat jiem qabel logħba ħalli ngħinu fil-permessi. Hello Buzu, l-ewwel net, prosit għal dejjem jinsab Porter Belti. Stanna, taqbis xi tinwa. Eħa taqbis tagħmilhom it-tnejn li hu, ma xkont ħan ikkummenta fuq dik. Għax ma xejn jiet.
Eh, ili nitla' ground fuq 30 sena, dit tinda ta' għali għawni li qed tinti. Sejren ġewwa, tkun xita tqattar minn kullum kien għaru kaza, u għala hawnhekk, no reply.
Mela, again, boost, idur kollox, qed nagħtu da. Fuq hija issues loġistika. Is-soluzzjoni hija li l-MPL ikollha ground tagħha. Għax dawn huma grounds, il-ħibs, grounds huwa tal-ħibs, u ta' qalwa tal-MFA. So l-MPL għandha limitu x'tista' tagħmel fuqhom. Issa ħa niġi għal dik li kont ħa ngħid, għax li ftakart li semmiet Toni Bezzina. Meta l-barranin groundhoppers bħali jmorru l-ground tal-ħibs, iqisu l-esperjenza tagħhom bħala waħda mill-isbaħ fl-Ewropa. Vera? Eh, l-ewwel net hija old school it-tinda għandha storja, dik it-tinda hija tal-Empire Stadium. Old school. U faċċat għandek view bellezza tal-Port il-Kbir. Meta jmorru tisma' l-kummenti tal-barranin għax huma jitfgħu r-ritratti, ġifieri Simon Ġili batlu wkoll

Kjudo Studem. Minn dejjem hekk kienu. Però, però naħseb wasal iż-żmien ukoll għax qiegħed tkun jxiju li l-grounds jibdew isiru sintetika u Malti. Għax b'dix-xita għalhekk qed niddilejjaw ta' qali jibda jmur lura anke il-Hibs Ground reġa' beda jmur lura bix-xita. Dik kellna xitwa kattiva, però dik m'għandekx m'għandekx. Taf x'qed ninsew, taf x'qed ninsew għax id-darba smajt żewġ camera men. Qed ingergru aħna hekk. Issa aħna konna taħt tinda. Il-hospitality nieħdu xi fixkun birra u hekk. Fejn Malta? Hemm, il-Hills Ground, għax jorganizzaw l-MPA. Għamlu ġdida, ġuri. Għamlu ġdida. Sabiħa, esperjenza sabiħa għal-nies. Esperjenza jistiednu presidenti. Għamlu jkollok l-għamlu. Sanajt il-da, jgħetu pjaċir. Birra naqra mbit. Palma jgħamlu l-rugby, Julian. Eħtu, għattara, l-loba minnem. Konna qed ngħidu għax ix-xita. Style, Hija stil sabiħa, hija dejja. Kemm għamlet, kemm għamlet xita dis-sena kemm għamlet.
Qabes kien għaddej ah. wieħed mill-kamera minn. Mhm. Għalli li jenna kullħat jinsa dik ix-xita kollha f'dik l-ilma waħna mal-art nixbdu biex naqbdu l-var imkissrin aħna Imma xogħol bużu naħseb. Iva xogħol imma jibsa. Jibsa.
Dik ix-xita nista ġo fik b'saħħitha. L-importanti li mhux isma' li xatt irid jagħmilha di. Kif qed jgħid eh, Mario, parti mhix. L-importanti li jkunu mħallsin tajjeb ħafna. Dik hiju.
Dik il-valur li għandhom bżonn. Għaxiex btajja imsi. Fiex kun birra. U xkun imbit jihdu id-dar. Supporter, mux ringrazzjata. Tixxarra u tħallas il-flus. Supporter, supporter. Isma fuq style, fuq style. Innovation, innovation style. Nispe, ma nafx, VIPs, VIP area jen, ili ma nitla. Nispera li ma diex palma ġili kont nara 30-25 senilu. Kuħat li bes kif irid, Kulħadd iġib ruħu kif irid. Kulħadd ipejjeb kemm irid. Xtala t-television ta' barra. Għar is-sitwazzjoni.
Eh, ma li għal. jirranġawa dis-sena. Eh? Ismani, f'dawn l-affarijiet forsi. Għaddej bit-tifel li fija ta' xi.
Ma webda pojs fid-dinja, sa fejna pjani t-sifer mort ħafna grounds fl-Ewropa. Fejn kol sħiħ ta' nies jidha jballa hawn San Gejtanu, San Pupulju, Dik għadna. San Pawl, Parti Santa mill-kultura Tereża. tagħna li dejjem Dik. Ma nistax nifhimha Ma jien. ma nistax nifhimha Dejjem jien. jien.
Ma Għax nistax- biex tweġġa' iktar u dak li iktar- jkun, le, tweġġgħu. Iktar u iktar qed tgħid int t-tfal qed jitlu b'xejn. U l-ewwel impatt li ħa jkollhom Kien dawn- għandha 16 b'xejn issa. L-ewwel impatt li ħa jkollhom dawn fil-kultura ċivika tal-futbol Malti ilu 200 sena Kont ta' ngħid elfejn. Huma dal-affarijiet. One. Fil-VIP, aħna naraw fuq television, ġibu bl-iskuża tilbes lek, iġġib ruħek so. U dik hija l-istyle, l-standards. Mhm. Jena ġurnalist. Naħseb għalhekk għamlu għadi bus. Di tal-match day experience. biex VIP VIP għax fil-VIP jiena bir-rispett kollu li jiena nkun VIP għax minn hemm naħdem tipoġġi l-inkwit minn hemm jibda ġieli sfortunatament. Vera. And it's something which, which makes me sad. Għax suppost huma jiena inna xar jiena nisaqgħod VIP, imma mhux VIP għax jien nitbaqbaq u nkun irrid noqgħod nissapportja t-tim. Immur immur fis-sajd. Tipo jiena naqbel literalment min irid ikun VIP irid ikun VIP għax huwa mhux għax huwa VIP I mean għax għandu l-obbligi qed qed qed fil-kumitat. Il-kelma VIP, il-kelma VIP fil-ground, fit-Teatru Manuel, f'kunċert, tfisser ovvjament. Disa napprovaw, qed renġat ħafna sinjan kun ħafna mill-lobby. Disa renġat ħafna x'riski ward jagħmlu xogħol tajjeb. Importanti. Imma l-klabs jew min joħroġ il-biljett il-VIP sandwar minn jiskrutinja daqsxejn. U hekk inkun jien fuq Janis u nitlef rasi jaf. Per hemm grupp tal-MPL qegħdin jaħdmu ħafna u jippruvaw minn kollox jirranġaw. Fil-fatt hawn mistoqsija oħra. Naħseb li jkun tajjeb li ssir xi tip ta' għajnuna biex jgħinu l-klabbs meta jkollhom pjanaċċi koreografiji, intempz ta' permessi u għajnuna biex issir ġo ground. Mistoqsija oħra fuq il-ground tista' forsi ssir xi stand oħra faċċata ta' Tony Bendina fil-baħar. Le, le, flok, flok it-training ground. Training ground, pero mux importanti.
Eh, pero nifmu, għandu, pero jifem, trejn da kemmek jitrenjaw il-ħibs, ma tistax inti eh, tmur fuq il-ħibs, tajdilom ħanibni. Forsi wara l-lasta ta' dinnaħa, Forsi wara l-lasta tas-centenary li qed nissema, però again aħjar ground ġdid għax ikun hemm kontroll. Ċerti fil-waqt istess bħalissa sar. Koreografiji jien meta minna n-naxxar lilna għamilna darba darbtej dejjem enuna. Ġifieri jekk nkun onest sinċerament minn naħa tiegħi u naf li Birkirkara għamlu koreografiji kbar ukoll dejjem enuna. Ħaġa oħra li jkun hemm xi tip ta' announcements minn kull tim ħalli toħroġ aktar emozzjoni ma' kull gowl. Dik sabiħa wkoll, ifhem. Line-up jew substitution. U fl-aħħar il-gate money jitqassam ġustifikament ħalli kull klabb jagħmel ħiltu biex itella' n-nies lejn il-grawnd u di tkellimni eżatt qabel bdejna. Semmejtli xi ħaġa.
U Allan kiteb hekk, u għandu raġun, it-tqassim tal-gate money, għax din ma jkunux jafu, hija prerogattiva tal-klabbs. Li għal din is-sena ġiet deċiża b'vot li issa qed irid jiġi rispettat. Huma stess ftehmu li jqassmu l-flus tagħhom. Sewwa. Tfin se toqgħodx gerger. Tiddeferiha.
Gergira, iddeferiha. Xorta mhux fehim. Issa, ħa ngħidu din, għax da importanti. Hawnhekk għandi l-quddiem issa għandi hawnhekk kull logħba. Manja karta. Kemm kien hemm nies. F'kull logħba sa dil-ġimgħa. Nisma' ħaġa fuq l-announcer bus. Eh? Ħanżna jiċċaġġa fuq l-announcer qabel tibda dak it-topic bi. All right, ejja.
Ifem, jena, jena, minn minn dojn li nkun announcer, namel minn li nista biex nallegra l-loba, by the way, l-ewel proset li għat lajta l-announcer, niprofa kien inti.

patata barra u bis-sigarett u nidgħu. Issa n-nawser Għajt ikun hemm daqsxejn serjetà. Ma jkun hemm għaj, anka barra. Ejja, da mhux imma da ismani, dak ukoll tajt la tagħmel tournament friendly. U nistidnu s-supporters biex jagħmlu koreografija biex. Le, irid ikollok wieħed apposta, ta' mhux ta' ma tissibu fit-triq.
Inti nagħmlu fil-lobit kollha. Iva, kwa. Ija, naxxar biss ma nagħmilx. Għax ovvjament. Għalek ma żewġ, għax ma ndux ċans kien jagħmel dak eh, eh. Biex xogħol tiegħi kollox ma nafx kif il-laħħaq f'ħajt, imma ksabiex. Vera, msemmi.
Jew di volontarjat kif qed tagħmel. Naħnilu fi żmien li kont ġinti ta' li li minn najn.
Jismani, jismani, u senjur jaf. Ma mhux jien biss għandna tim sħiħ. Mario jaf, għandu tim sħiħ. Hekk hemm bżonn iktar announcers, da jsir analiżi u jgħidu m'għamel wieħed idu nkunu tlieta. Le, le, hemm tim tajjeb, hemm tim tajjeb dis-sena.
Hemm tim tajjeb.
Le, imma da s-suġġerament ta' da kien li kull tim ikollu l-announcer tiegħu. Bħal m'għandhom ir-Roma jagħmlu. Fil-fatt illum idoqqu wkoll l-innu ġieli. L-innu ndoqquh eħe dejjem. Qed idoqqu l-innu tal-klabb.
Jien li togħġobni, eżempju tajba darba kont tajt suġġeriment, issa qed nagħmlu diska mal-gowl. Li kull klabb ikollu diska differenti tal-gowl. Qed jagħmel kuna għamlu wara da snin kollha la Arsenal. Ta' Arsenal dis-sena. Dawn huma affarijiet innovazzjonijiet li jagħmlu differenzi. L-idejat, l-idejat.
Innovazzjonijiet.
L-appetit ovvja manġando kif Italjani. Issa
kitib li wieħed u għalli darba inti wetna u għamilnija. Ma ma jistax għamilha kull ġimgħa. Kemm qed imorru nies, jattendu nies, U liema klabb qiegħed l-ewwel l-iktar li jieħdu nies? Gradwatorja.
Mela, ma naħsibx li hija diffiċli. Il-midalja tad-deheb s'issa sa dil-ġimgħa. Għal-Winter Games.
Valletta.
Valletta, immaġin. 21,839.

Floriana 6409. Issa Floriana mhux għax hawn Furjanis, jien nara ħafna din, għax Floriana meta tqis spiċċat illum vojta Floriana mill-Furjaniżi, ngħidu jiġu minn bnadi Nistenna nistenna li bit-tim l-għandhom ikun hemm iktar. Il-ħibs 4415.

Tax ir-Rainbows 1408. Mosta l-inqas 1216. Dejjem niġġieldu għar-relegation. Però
għandek l-inqas attendenza li kien hemm dis-sena Gżira kontra Taxin. Fewest attendance 83 spettatur. VIP not included. Barra nies tal-VIP. Għas il-pulizija. Nizlu.
Ħamrun Valletta. Fit-tieni logħba din tlabet dis-sena, Ħamrun Valletta kienet l-iktar li kien spettaturi. 3650 u VIP not included. Il-fatt huwa li eh, dakinhar Valletta Ħamrun mhm.
eh, First match day. First match day.

L-iktar darba li ħadu nies il-Floriana f'logħba kienu kontra l-Belt. 892. Dik l-iktar darba li eh. ħadu l-Furjana. Li ħadu f'logħba dis-sena. U Valletta 1866 id-derbi. Imma toqgħod qisar anka Slima Valletta. Slima Tliet darba marru bi 308 kontra l-1274. Valletta li toqgħod tqis huwa kull fejn imorru huma. Konsistenza.
Konsi bil ta' kontrihom. Ta' kontrihom jimla. Dik ta' numru li jġibu dejjem minu kontra l-belt. Hija normali. Ħadd irid jirbaħ lill-belt.
Hawn min tista' toħod hekk, hawn min Aħna mal-Mosta l-iktar li kellna nies għax iċċekkjajt id-derby. Kienet tal-biża' dik, eh? Le imma kellna oħra, labna tliet darbiet, waħda minnhom kellna xi 300 xrajta. Imma mbakker ko waħda. Kellna waħda meta dik labna fid-disa ta' filgħaxija. Għatem għatem hemm is-sentiment ta' derb ta' derbi bejn Mosta. Imma jintlab wisq.
U dik hija għatem. L-unika logħba li li nkunu naqra hekk jiena fiha. Imma eħe, I mean in-naxxar li għadhom jitilgħu dik ikunu l-. Jiġifieri l-logħba insemmejt jiġifieri. Din naħseb l-iktar li tgħidilna.
Għax ġieli ngħidu l-klabbs kif ifendu finanzjarjament. Jiġifieri waħda mill-iktar logħbiet li kien hemm attendenzi, il-Belt u l-Ħamrun, ħadu gate money 1,700. Ma tagħmel xejn bihom biex tmexxi klabb. Top game di jiġifieri. Fi żmieni, u kif iż-żmien għax int kont fil-kumitat ukoll, naħseb tiftakar meta konna nirċivu l-gate money, Mela jkollok ċifra, u mbagħad. Mela kien qed toħodhom l-MFA.
Issa jieħdu iktar. Issa qed jieħdu ħafna iżjed. Le, le, whatever.
Nimmaġina ah, żminiet għaddew. Relattivament tara wkoll li fimna xina kelli paga l-bank tox li lira fix-xahar fin-1970 u training il-furjana kellna lira kuljum. Tajjeb 3 euro kuljum. Ġifieri kelli kważi mill-futbol daqs il-bank. Mela llum differenti, la? Llum qasabi lajk taħdem il-bank.
Inti ġejt għas-salari u mbagħad titkellem inti fuqhom. Jiġifieri inti tiftakar żmien għal minnu naħseb li tiftakar u kont fil-kumitat ħafna snin. Mhm. Fejn tirċievi l-ammont Tajjeb intitolat lilek mil-logħba. U mbagħad inaqqaslek tal-lines. Inaqqaslek tal-pulizija, inaqqaslek xi fines li kellek. Fines? Ta' chewing gum? Tispiċċa bil-minus. Tiftakar hu?
Ta' chewing gum, kienu jinżlu fuq ħafna chewing gum. Le, ħa nitkellem naqra fuq iċ-ċifri. L-ewwel nett trid tara, l-ewwel nett il-belt u l-ħamrun huma istituzzjoni. Bħala MPL, Int tista' titkellem aħjar minna tnejn. Ija, xi aħna nkun ħafna hemm inti program bija. L-ewwel qed il-Belt huma istituzzjoni tal-futbol Malti huma huwa anke kif imexxu huwa ta' livell ta' ground ta' klabb huwa qasu Malti. Il-Ħamrun l-istess, jiġifieri dik il-rivalità.
Però hemm l-entużjażmu, l-entużjażmu tar-rebuilding, l-entużjażmu li Claudio Grech reġaħħa over il-klabb. U dik, dik għam reġa għat il-belt bħala komunità, l-belt kien l-axar sena qabel qabel waqaw, ma kienux il-belt li kontet nara, f'dik is-sena ta' Claudio Grech reġa ribildjom. U l-entużjażmu ġab ħafna miegħu, ġab ħafna konsistenza wkoll. Fil-fatt qed issemmi, il-belt huwa l-iktar tim konsistenti mhux l-iktar ġast tim li ġab nies. Fhimt? U l-Ħamrun bħalhom huwa istituzzjoni, u l-Ħamrun kellhom l-entużjażmu tal-Conference League li dik ippuxxjat ħafna l-klabb 'il fuq. Għad ħafna flus. Fhimt? Imma fuq supporters qed nitkellem bħalissa, ġifieri hawn nibqa' fuq dak it-topic. Birkirkara huwa li għalija huwa t-tielet skont il-klassifika, ma ġabux daqshekk nies, għax dak huwa ċifra żgħira għal Birkirkara. Għax ma kinux sejrin tajjeb. Però jekk imorru tajjeb u jkunu fuq, iġibulek iktar, iġibulek iktar nies. Fil-fatt fl-aħħar logħba, fl-aħħar logħba.
Jien din nutajt u ridt insemmiha għax kont hemm. Bik il-kara Valletta issa l-aħħar logħba. Meta skorjaw bik il-kara fl-aħħar sekonda. U qabżitli d-dmugħ Rajt il-mami, il-mami ta' Gordon Spiteri, li qiegħed illum wieħed mid-diretturi kien plejer tiftakru inti jira. Għana wkoll kien mal-Furjan. Eh, żgur.
Eh, u missieru Michael u kellu ħuħ, qegħdin kollem ġi Familja għandhom passjoni kbira għal-futbol. Ibbunsu l-plejers wara l-logħba. Barra, niġi wiċċ imwiċċ mal-mami tiegħu. Mhux jagħmel biki. Bil-ferħ. Meta tgħix, meta tgħix għall-futbol, Bruce, bħal dawn in-nies, għamlu season jaqalgħu ġo fihom u jitilfu, u s-supporters ġieli. Mhux weġġa' t-tifel tagħha, qed tibki bil-ferħ. U tirbaħ logħba bħal din, tiżvoga, Bruce, tiżvoga. U dak is-sabiħ tal-futbol, dik hija l-passjoni, irridu iktar nies bħalu. Passion għal kollox, jekk m'għandekx passjoni għal xi ħaġa, ma tistax inti tkun. Għalhekk il-futbol huwa sabiħ. Għalhekk il-futbol sabiħ. U għalhekk iweġġa' kultant. Il-futbol ta'.
Ngħidlu l-Belt u l-Ħamrun jekk tippermettili. Dawn minn dejjem kienu l-klabbs li jġibu l-iktar nies, il-Belt minn dejjem. Fil-fatt il-Belt, meta anke tilgħab Malta kienet il-gżira. Bil-Beltin timla. Bil-Beltin,
it-tnax-il plejer. Darba qala Williu Vassallo, Allavolja aħna mal-belt dejjem taf int hemm dik il-pika. Julian naħseb fis-seventies Furjana kien ikollhom iktar, u anke Sliema naħseb, jien ma niftakrux iż-żmien hekk jiġifieri. Le le kien ikun hemm iktar ta', anke Qormi u Żebbuġ meta għamilt magħhom derby kien ikun hemm xi, meta ttajt 3,000 hawn l-iktar logħba mhux ħafna għal paragun ma' dak iż-żmien. Ma kienx hemm. Imma ż-żminijiet inbidlu.
Qed jiżdiedu. Iż-żminijiet ħafna fatturi. Li kieku jsir studju ma nafx mill-MPL jew mill-Università ta' Malta jew xi ħadd jikkommissja studju kemm żgħażagħ jidħlu fil-futbol kontrarjament għal li kien jidħlu 30 sena ilu, tinnota li hemm ħafna żgħażagħ martial arts jidhirli rajt smajt l-għasfur jew ma nafx li hawn iktar żgħażagħ fil-martial arts milli hawn fil-futbol. pereżempju. Futbol ta' triq spiċċa ġu li jingħel ikun. Le le fil-martial arts qed ngħid. Allura jekk inti da tfal li kienu awtomatikament imorru l-futbol, ġabu l ommok il-missierek, il-ħuk, it-triuk u etc. Ħaġa oħra li nara daqsxejn ta' dwejjaq fra virgoletti, illum li l-klabbs m'għandniex identità fis-sens. One dejjaqni li l-futbol ma baqgħux bi one sa 11 Għalmenu taf li d-number 7 George Best u l-goalkeeper. Għadik mux Malta biz.
Jien naqbel miegħek, naqbel miegħek Malta. Jien naqbel miegħek. Jien minix wieħed minn daw li ngħid mhux Malta biss. F'kollox għax aħna għandna tendenza mhux Malta biss. Eh, eh, eh. Bil-banda Malta biss. Imma l-iktar kien għandi kif konna aħna. Kif konna aħna, kif kontu ntom ir-rabat, ġifieri, hu kien tim ir-rabat. Tiġbru l-familji, meta tgħoddhom għoxrin plejer, bla times three, times four, times five, il-familji, l-ġirien. Dawn kienu wkoll jakkontjaw fi żmienna għal iktar nies li jmorru ground, għax hemm identità. Illum. Għandek ħafna barranin illum, eh? Għala m'għandhomx il-familji jmorru hemm? Iva, hekk hu.
Waħedhom.
Jiena dik.
Fenomenu ieħor dan.
Fenomenu bħal ta' barra dan. Fenomenu bħal ta' barra. Però l-futbol hu iżjed b'saħħtu Il-futbol, il-livell tal-livell kalċistiku impruvja. Impruvja. Lejjem ma morx u ma nistax immiriekom l-ewwel kelma ta' impruvja. Żgur, żgur, żgur. Impruvja.
Anka setups tat-tim. U b'saħħtu iżjed.
Le, le, fil-fatt jien aċċennajt dwar il-validità. Imma qed nitilfu li qed tgħid inti, qed nitilfu żgħar l-identità taż-żgħar fin-nesri. Fin-nesri. Biss, biss, dik għandi punt. Jien il-mara tiegħi ta' xahar. Għandi riservi wkoll. Il-ġimgħa. Taf xahar eżatt li qed inti. Dil-ġimgħa kien hemm tifel daqsu, tifel tiegħi sentejn għandu. E, tifel ieħor daqsu jilagħbu. U dat tifel ieħor ħadlu kellu għandu l-ambretta t-tifel tiegħi. Tifel tiegħi għallu majn dik tiegħi, ieħor ibbuttaħ. Majnu mhux majn, ieħor ried. Ma xejn. Għalt li naħseb John, ħanibda nibatu Ma nxilaqx it-tifel. Għax bil-bullying. Il-martial arts għandhom bżon. Tajjeb, dik bullying għalik kienet da xejn. Bullying għat, ma jimmod nannaqom it-nej, ħasset u xiel.
Biex it-tifel jittallem jikber. Imma l-om jitħossu. Ejjo, mija fil-mija. Għandhom 7 cents, 8 cents, 9 cents. Dawn għed. Lefu l-bicċa xol tal- Tal-barranin u mhux Maltin, Ġann. Jiena ma ma nasalx ngħid li ma jitlux iktar Maltin għax qed jiġu l-barranin. Issa. Huwa fattur daqsxejn. Minu tajjeb jilgħab.
All right, dik kont ġej biha, minu tajjeb jilgħab. Biss daħlilna daqsxejn il-fattur ukoll li l-klabbs Maltin saru wkoll iridu s-suċċessi malajr, bħalma ġara l-Italja, u ħafna klabbs bħal Verona ħaddu l-lig darba. Short term.
Ħaddu l-lig darba mbagħad sparixxaw, ir-Roma ħaduh darba ma tis. U n-Napli ġejjin fl-istess. U allura
imma min ikun tajjeb jilgħab. Tkun ħasra, tkun ħasra u jiena għaddejt minn nax meta kont hemm ġibna tliet players aħna, kellna tliet players li jien kont kont ma kenniex dak il-flus li kellhom klabbs oħra. Għavolja konna mhux ħażin. fi żmien Sur Anthony Grexa, Anto Neville Fenneco, eċċetera. Imma konna nqogħdu attenti, kont noqgħod attent ħafna. Tajjeb. Ma meta kellna tlieta Crowley, Miller u l-left back. Right, Kim Wright. Eh, kellna tlieta li jiswew tminja, jiswew seba, jiswew għaxra.

Mela Furjana l-ewwel. Mela Furjana rabat Furjana.
Sorry mela għandek raġun. Nagħmlu bħal ta' barra u nikkopjaw li hu tajjeb għax għandna x'nitgħallmu biss nerġa' ngħid il-futbol għamel ħafna ġid, ġa semmejt l-affarijiet. Opportunitajiet ġodda, opportunitajiet ta' xogħol, opportunitajiet ta' tfal li wara kollox divertiment tal-ħajja huwa li tilgħab li teżerċita l-gwaċċ.
U ma rridx nirrepeti.
Imma jien Jien nara esaġerata li ftaħna li jġibu kemm jistgħu jkollhom f'nax ta' jiena kont nillimita. Anki jistgħu imma. Jien kont jiena personali. Imma lek qed ngħid jiena personali kont nillimita. Huwa suġġett. Personali.
Il-barranin għollaw il-livell. Pero ħanajdek għollaw il-livell intom tajdu u ma merikx. Lu zgur snin ilu mort mistieden meta l-lonċ ilu da, meta l-lonċ għal-ktib Andrea Xkembri. Mhm. Tarax loba waħdimma. U kien hemm referi li mhux għal dik mhm. U dan referi hu minnu nsejt x'ismu. U saqsejtu, bil-barranin li ma kinux tmintax jew sbatax kull tim, huma kienu ġa. Qalli ħa ngħidlek taf x'inhu żgur Julian, qalli jien kont dejjem nimmarka kemm għamilt kilometres waqt il-logħba. Kemm ilhom il ġew il-barranin u qed niġri iktar. Jiġifieri ma nafx hekk hux Tajba, tajba dik. Perfetta dik. Ħa ngħidlek għaliex. Jien ninnota. Skużani. Issa, Issa, mela, dan għamel hemm l-ewwel round, l-ewwel parti. Qed titrejnew iktar, eh, full time kważi. Oħra dik. Eh, ma il-dan, l-ewwel round. Tibda tgħid isma' issa lesti. L-ewwel tnej lesti, l-aħħar tnej lesti, sammu nara l-ground. U hemm li rranġaw. Issa t-tieni parti. Mura, issa qed immunna rom. Tajjeb. Ta' l-għaġeb tjieb il-logħob, ma stennejtx li Gżira jien filli qegħdin lejn l-aħħar xieħ tiegħu. Jekk ħa nitkellmu fuq futbol il-livell bilanċjat ħafna Buti. F'daqqa waħda Gżira qed jiġġieldu jkunu ma tal-ewwel fit-tliet logħbiet erba'. Il-livell bilanċjat Taħseb il-livell hmm. bilanċjat ħafna. La jiena krajt il-klassifika biex għalmenu. Bidlu Il-barranin, il-ħafna barranin ibbilanċjaw l-timijiet. U induna bija Ġesmon Zarafa. Il-ġimgħa l-oħra kien qiegħed hawn. Jiena m'iniex coach, so affarijiet tekniċi. Kelli Jacques Scerri, tafu Jacques Scerri ta' Ħartaxin? Il-coach, il-coach. Il-coach.
Dak l-uniku coach fid-dinja li mar ħażin fl-ewwel round. U il-komitat, s-sortu, il-coach keċċi, Da, keċċew 13-il plejer. U zammew il-coach. U biddu 13-il plejer. Fejda.
Għadda xie. Mux ħalta, il-merkato ta' Malta ta' jannar, issa ġi iktar bizi. Iva, ma 13 neħew.
13 neħew b'kollox. 13 għandi kollox għaw.
U ġabu 12 u ħallew lilu. U ħallew il-punt.
Interessanti di. Imma hija

Le, għandek iktar. Eh, ma s-sawna daqdaw li baqli. Għandek hemm oħra.
Għana u l-furjana.
Il-furjana. Daħlu tlieta, ħadu l-bir minn dervi savi ġieċu kurtaliċ. U neħħew sitta.
Daw allura xinti forsi. U daw għed l-ewel u koll ġvijat għandhom ċans, furjana. Issa l-oħra, tilfu kollox. Furjana bidlu l-oħra, l-sena l-ħamrun iktar li għamlu changes. U tarxien. Ma nafx jiena. Jiena rajt il-klassifika daqsxejn dolodu. Għan ermijak, mhux għalmenu norjenta daqsxejn ruħi għal suġġett tal-programm. Ehm, jiena fil-biża staġunet li Floriana jgħidulli. Ehm, li għax id-dista kbir. Dem hemmx. Bejt timijiet.
Għambit inżewġ timijiet. Furjana u Ħamru. L-oħrajn tilfu wieħed jew tnej u qegħdin forsi l-ħames post, m'hemmx. Ix-xamma tiegħi hija kif qed jgħid Mario, anything anything can a game can go. Għalhekk innexxa il-kampjonat tal-MPL innexxa. Jibqgħu favoriti għax b'saħħithom. Hemm se qed jitqiegħu. Tilfu żewġ tazzi, eh? Lima, l-aħħar waħda. Tilfu s-Super Cup u s-Super Cup u s-Jubilee Cup. Iwaqqaw naqra punti, pero xorta li jibqaw. Għandek il-trofi. Team to beat.
Eh, team to beat, għandek Floriana għedin fuq u d-dim. Għandek zira f'daqqa wahda splodew miexie. Ivi, għadma dak il-sabiħ ta' Sabiħ. Dak il-sabiħ ta' dan il-lig. Le, pronostiku ma tistax tagħmel, ġifieri. Le, jien irrid ngħid il-lalan ħanġibuk waħda. Hospitality? Iwa, daqsek, ha. Eh? Għalxiex? Biex noqdu nitkellmu, ndiskutu. Sabiħ, le. Nafna darbi tan nitkellmu minn naraw.
Tuħu friskun birra, ek, hospitality sabiħ. Eh? Għadda għandi kollu l-ilma. Kollu l-ilma. Jienu kol, jien kelli niqaf nixrob. U l-ewwel darba li mor sidnuni party, ma xrob xejn u tagħtni rasi. Qed tagħmlu daqshekk parties f'ħajti jien, eh, minħabba li kelli operazzjoni. Il-missa ta' tzambit noħoda. Għax għed il-professur għalli ta' tzambit tista' toħoda. Issa tattikament il-ħamlu x'għandhom speċjal. Il-ħamlu l-ewwel net irid ngħidha di bil ma ninsa. Tifhem? Entużjażmajt ruħi tali kwali b'dan l-aħħar logħbiet li lagħbu l-ħolm fl-Ewropa b'mod li kważi kważi qatt ma kont għaddejt minnha, ħa nkun ċar, bħala supporter newtrali. Iju jien spiċċajt nikdi għand Dufrejja. Jien ngħajjat quddiem it-televixin id-dar. Il-logħba li għamlu mal-Lożenn jien qatt ma rajtha. Inħares lejn l-arloġġ. Ejja Ħamrun u ngħajjat. Qatt ma rajtha anke jien. Meta jien mir-Rabat ta' kontra Ħamrun suppost. Il-pjaċir, il-pjaċir di godere la partita. Għalhekk għedtlek li l-futbol Malti Ikkalmaw, kull ma jgħid Kivu lill-ġurnalisti mhux għandhom ikkalmaw daqsxejn għax inkunu ssaqsuni mdak. Semmu lil ċertu personaġġi please. Għallhom u nitqu daqsxejn, le u nitqu daqsxejn. Mela l-futbol aħna mod internazzjonalment l-aħħar logħbiet tat-tim Malti għalija tal-ġenn, ħadt gost narahom jilagħbu. Niftakar żmien fejn qas konna naqbżu nofs il-grawnd. Taf x'inhi u għala Joseph Portelli. Il-pjaċir jien ta' kemm nagħmlu l-ħamrun. Jien ammirajt il-Joseph Portelli. Nazzjonal.
Jien ħadt gost il-pjaċir li jtini l-futbol. Qed titkellem għalija int. Eħe, għax hu qal, qal jiena s-saħħa tal-Ħamrun illum qiegħda fil-plejers barranin li nġibu. Proset. Taf għaliex? Però tbiddel nofshom Bulls. Iva, Jien mhux ħa mmur kuntrarju tagħhom dan jiġifieri. Għax minħabba li dawn billi issa qegħdin nilagħbu ġo lig Ewropej, Dal-ħolma tagħhom li xi darba jilagħbu ma' nan, ma' tim da. Allura jiġu hawn, vera ma' ħamrun, jitqatlu, jagħmlu their best biex forsi fl-aħħar jilagħbu fl-Ewropa fl-aqwa kampjonat. U għandhom qed jagħti ħafna iżjed. Issa ġara, dawk spiċċaw għax dik spiċċa.

li tgħomm ir-riżultati allura ħadmu bil-għaqal għax bibbażaw fuq il-barranin. Jiena tajdu li hemm bilanċ bejn it-timijiet. Jiena naħseb li jista' jista' jxeqleb il-dam. It-tim li għandu l-iktar players internazzjonali, Martin, u hemm naħseb imma. Mela. L-aħjar players ta' Hamrun, l-aħjar players ta' Hamrun kienu tlet Martin. Il-gowler.

Jattakkaw, jattakkaw. Isma, Floriana huwa tim mill-aqwa ta'. Għadna lura. Eh?
Oh.
Ma nafx, ħanejlek jiena. Jiena joġbuni jilagħbu.
Issa jistgħu jaqtaw li rasi minn għada. Però jiena l-ewwel programm li ġejt mistieden kien ehm, fil-programm ta' Envin Monsignor, il-kampjonat. U għat li ħajirpuħ Jena ma xsibtix bħalek, eh, nkunu nasmijak. Ehm, ta' finti kull ta' konna namluwa. Min taħseb jirbaħ il-lig, għadu jibda da, Għedtilhom għedtu jien ngħid li Floriana jieħdu lik u Valletta jġildu magħhom. Għalli għaliex qed għax il-Furjana saru ħaser ulo. Ser ulo mhux bil-fottiment, ta' ej, ej, biex ma niftihemx ħażin. Għax kienu l-aħjar tim.

sentejn tliet snin. Bħal leadership, ma mpruġiex teknika għax hu dejjem plejer tajjeb, did-darba qed ikun tajjeb għax qiegħed ikun leader, qed jieħu t-tim f'idejh fil-mumenti ħżiena. Kien Julian Holland f'aqwa tiegħu u John. U John, le! Il-moħħ kif ikellem il-plejers. Int kont tkellem ħafna l-plejers. Iva.
U dik fil-fatt il-leaders għadhom jispikkaw Malta, fajella li għandu għadu jispikka, Steve Borg għadu jispikka, Henry Bonello għadu huma leaders, huma jmexxu. Di darba ġej Christensen, di darba ġej Greg ħafidejh it-tim tal-Furjana u għalhekk qed ikun mhux ġast fil-pitch, għax fil-pitch nafu dejjem kien tajjeb. Il-problema, il-problema jossija biex intuħu l-lig terbaħ awtomatikament u bilfors il-konfront diretti ma' the top team. Issa l-Furjana ilna, xa ngħid ilna xi Furjanis. Ukoll Furjanis sew. Eh, ilna ma nirbħu ħamru. Ma jkunx Furjanis, intom baħat Furjanis.
Ilna ma nirbħu l-ħamrun jidir li 8 seasons ta' U hemm ħajorbot ieħor. Hija xi ħaġa mentali. Inti taf li il-ħibs fil-Super Cup qatt ma rebħulhom lil Ħamrun. Il-ħibs rebħulhom darbtej fis-Super Cup u fit-tfajn semi final ta' trofi s-sena l-oħra. Issa, ma' ġenerali qed titkellem. Ġenerali. Isma' l-ħibs proset il-ħibs li tnajda. U kol bidlu t-tim, eh? Proset, tuħu gost. Pero ġralom il-ħib ġralom, u konna nejdu aħna. Ħib sbaqu bil-legazi ta' bezzina. Eh, Weġġalom il-goalkeeper fil-bidu tal-istagġun. Mhm. Ġabu goalkeeper għadu zejr. U kien nieqes mill-esperjenza. U bdew jaqala u sakku. Biex taħla kellhom il-ħabel. U bdew jaqala u ħafna kellhom eh, problema ta' ħabel kellu ixju eh, bil-qorti. Għala spiċċaw Gabranescu ex Juventus. Fejn huma dejjem John Bonello, Henry Bonello, blaqwa goalkeepers marru l-baħar. Però l-ħibs huma konsistenti.
Issa ġabu dan il-Rumen. Ġabu Fil-bidu ġibu dak kien weġġamma. Fl-Ewropa laqbu għad kemmu tajjeb jien. Imma issa mill-ewwel dejjer id-differenza u ħadu l-ewwel tazza.
Isma' fundamentali. Tittarhom affarijiet importanti.
Hija logħba ta' team, team game, imma kultant l-individwali jaqilbu mhux hekk? Individual. Booth, tista' għandi ħolma by the way qed nitkellmu fuq il-futbol, inna x-xahar konna lucky ħafna fi trophy. Dejjem ma' timijiet tal-first tas-semi final. Jiġifieri kapaċi nitilgħu l-ewwel darba semi finals ta' trophy. Dik hija l-ħolma ta' ħajti jiena, li qatt ma rajt tas-sieħ. Xi darba għandna x-xerf nieħdu nur, imma. Għandkom pajjiż. Li nitilgħu semi final. Għandkom nies anke tara l. Il-ftit nies li hemm bouze iħobbu r-raħal. U huma dawk li trid tieħu ħsieb. Il-festa tar-raħal tagħkom. Imma. Pakjawh ir-raħal. Diffiċli kultant.
Mhux in-naxxa in ġenerali ħa ngħid. In-nies, il-futbol, iddistakkaw naqra minnu l-futbol Malti. Tant kemm daħal in voga l-futbol internazzjonali, din hija waħda mid-differenzi mill-80s sa issa, ġifieri. Plus hekk hemm iktar nies li jħobbu l-festa milli l-futbol. Hemm ħafna raġunijiet. Qed nitkellem fuq Naxxar però hija riflessjoni ta' ħafna mill-irħula Maltin. Kif qed nitkellem fuq l-irħula jien, Naxxar, Mosta, Balzan, eċċetera eċċetera, fimt?

Inqata, which is a very good thing. Inqata, ġifieri waħda tajba. Ir-raħal jaqgħad il-futbol jaqgħadlek il-politika u żewġ każini tal-banet. Ta' hawnhekk kien hawn is-supetendent u l-assistent kummissarju tal-AIMS, id-direttur. Ta' da u qal li ħajamlu minn kollox biex iwaqfu dal-klim ħażin mħabba tfal. Dan jiena xi bdejt nara d-darba l-oħra. tfal ta' sitt snin ħdejja ikantaw kliem ħażin li qed jisimgħu l-kbar jasa, għax jafu x'qed jgħidu. Tajjeb?
Huwa suġġett antipatku ħafna.
Om il-plejers, om il-referi, om il-plejers diskurjani. Inti taf, inti taf li għajruna kienu, jajruna minn ħob sport ieħor

kontinwament tajt il-valuri li jġibu l-futbol, rispett reċipriku u dal-affarijiet. It's a question of education. U enforcement għal-menu b'mod korret, bil-kalma, fl-istadja, fl-istadja. Jien ommi ħana jilek. Ma nafx eh, kif semmejta, fuq id-da. Fuq id-da. Mela, fuq id-da, ġili kienet tajt l-ispettur, jem dak it-twil l-irqiq, sejċ ismu. U tajlu, eh, tajlu kellem da xejn il-dak, u għadja ma. L-assistant kommissarju, eh, xejn jismu. Ġozi.
Ġozi.
Prinkat. Darba telqet l-ura mill-ground għax kienet titlab fistata fil-futbol b'tal-linja mbarra u timxi sa taħari u sejra l-ura. U waqaf wieħed insomma bil-karozza u għallitla mis-siswa għatlu li għed grazzi ma tafux. Insomma.

Storja ħelwa.
Fodda tal-klim ħażin, ħana ngħid xi ħaġa. Taf kif isolvuha l-Italja di? U pajjiżi oħra? Kif? Segregation. Floriana Family Stand, Floriana Ultras. Naf li aħna żgħar imma wara l-lasti l-kurvi għalhekk qegħdin. Għax fil-kurva tista' toqgħod naqra iktar imqareb. Interessanti dal-punt. Issa aħna żgħar, però jekk ħa jsir dan il-ground, għalija. Le, ma naħsibx li daqshekk x'ismu ta' l-każ. Imma jiena eżempju, jiena nidħol fiha l-logħba, mhux ħa ngħid li jien qaddis, ġieli għad xi ħaġa. Kliem ħażin mhux fuq, mhux qed nitkellem fuq dagħda reliġjuż jien biss. Jien idejjaqni, pereżempju, li ħa ngħidlek, Ir-referee saffar foul li mhux ma għoġobnix lili. Imma noffendih. Bir-razza?
Mhux bir-razza, da forsi ommu mietet ġimgħa qabel. Meta u tindividwa bħala persuna. Bil-qabar t'ommok u bil u ejja come on. Mela, mela. U tisma' tfalek għat-tajjir. U qabar t'ommok. Jiena darba ilu ħafna Ronnie Cox għalli għafillu kellu inċident fuq ix-xogħol u kien inħaraq. Inħaraq. U nista' nagħmel kont l-enclosure, għadni xi ma nafx seba' snin tmienja nitkellem bl-Ingliż u etsetera, kont għadni hekk. U wieħed beda jgħajr, ah maħruq, ah maħruq. U jiena deherli ta' tmien snin li ma kienx qed jilgħab tajjeb ħafna. U niftakar qomt u mort inkellem għatlu jekk jogħġbok please għatlu Ħinu, ma jmux jibda jilgħab tajjeb u jiskur jgħinna xi gowwijiet. Iktar jilgħabu.
Hija tiġri ħafna u. Hekk.
Insomma. U Ray Swearer darba qed nilgħabu kontra tim u kien għadu kif miet missieru, Alla jaħfirlu, u xi ħadd beda jgħajru tim u x'inhu. Madonna swiċċja, pup, għamilhom wieħed tnejn hekk, taf, nagħmlu patri. Instigation kienet, motivation. Mela qed insemmuha u din u nagħlqu. Ħalluhom il-plejers għax jiskuljawlkom. Il-bieraħ tura waqt li qed nara l-logħba Ħamrun bi Kirkara qed nitkellem ma' ġew il-Brimba u ma' Jesmond Zerafa. Għallu ġus tiftakar. Għallu darba minnhom qed nilagħbu kontra bi Kirkara. Qallu, Mhux sa nsemmi min hu, għax għadu ħaj u għadni nafu. Però niftakar kont hemm jien, kont t'isfel. Qallu, Ġie u beda jgħajjarni bir-razza u bil-familja. Lil Jesmond. Qallu, Dor fuqek. Qallu, Ejja ħa nimliehom, qallu tajnihom tmienja.
Mingħajr ma trid. Qallu, Ejja ħa nimliehom. Għax għajruni. Motivation.

tiġi hemmhekk għax nofs in-nies li jkun hemm fil-di hospitality kollha furjaniżi, ma nafx minn fejn qalaw. Vera? Anka waqt bil-kirkala belt. Iva, kolħat furjaniżi. Ma jintafaw li kemm ħajkunu neutrali, jo naħseb tal-furjana. Ma xorta furjaniżi. Furjana jitkellmu. Ma nafx.
Nirringrazzjak ħafna, nirringrazzjakom għattu maħna. Kif tara qed in il-Ġimgħa ħa jidgħu jinstema' dan qed nirrekordjaw il-Ħamis għal Ġimgħa, però ħafna drabi qed jarawh is-Sibt u l-Ħadd ukoll. Ibagħtu, iktbu fuq 7784 5905 in-numru tiegħi tal-WhatsApp, iktbu u wieġbukom. Tajjeb, intom għalhekk qegħdin. Mingħajrkom il-futbol mhu xejn. Il-futbol għandu bżonn lill-plejers, lir-referi u lilkom. U lilna biex ngħidu xi ħaġa li toqgħod tarawna u tisimgħuna u toffenduna. Ciao, ciao, sena tajba.